Indiki mysalymyza seredeliň. Indiki mysalymyzda bu gezek goşmak bar. Onda goşmak bolsa meniň aýyrmak şekli bilen köpeltýän. Onda ilki özüni ýazaly, bäş, goşmak, iki, kök, bäş. Köpeltmek, bäş, aýyrmak, iki, kök, bäş bilen köpeltýän, hem aşagyny, hem ýokarsyny. Ýokardaky sanym. Üç kök iki, aýyrmak iki, köpeltmegem bäş, aýyrma iki kök bäş deňdir. Indi aşakdakyny formula görä göni çykarýan. Birinjiň kwadrady ýigrimi bäş, aýyrmak ikinjiň kwadrady ikiniň kwadrady dört, kök bäşiň kwadrady bäş, dört bäşiň ýigrimi. Indi ýokarky nädip etýän? Ýokarda Skobkalar men nädip açýan? Birinji köpeldiçini alyp, birin ikinji ýaýyň içindäki birinji sana we ikinji sana köpeltýän. Birinji sana köpeldemde kök ýok, diňe öňündäki sanlar köpelýär. Onda on bäş kök iki bolýar. Ondan soň ikinji sana köpeldemde san bilen san, kök bilen kök köpeltmeli bolýan. Onda san bilen sany köpelsem alty,

Indi seretýän hiç hiläk meňzeş ýagdaýym ýok. Onda hemme zady bolşy ýalak ýazýan. Diňe aşakda ýigrimiden, ýigrim bäşden, ýigrimini aýyramda bäş bolýan üçin aşak üýtgeýä. Galan zady ýokardakylary bolşy ýaly ýazýan. On bäş kök iki. Aýyrmak alty kök on. Aýyrmak on. Goşmak dört kök bäş. Kökli sanlara degişli ýene bir düşündirmeli zadym rasional derejeler. Indi biz kökleri başgaça sanyň derejesi hökmünde-de ýazyp bilýäris. Haçanda kökümiz kwadrat kök bolanda ony x-iň derejesinde 2-den 1 diýip ýazyp bilýäris. Umumy alanymyzda nämeden gelip çykýar bu? Şu ýerdäki derejedäki durap, durabyň maýdalyjysyna köküň derejesini, sanawjysyna-da sanyň derejesini ýazýan. Ýa bärdäki formulada has açyk görkezilen. X men m gatnaşan n derejede diýip ýazyp bilen. N köküň derejesi, m sanyň derejesi. Onda geliň şu ýerde birnäçe mysalyň üsti bilen Berkideli. Meselem, üçüň derejesinde ikiden bir. Men muny eger kök şeklinde ýazjak bolsam, köküň derejesi iki, sanyň derejesi bir. Bu näme diýmek bolýar? Kwadrat kökde üç diýmek bolýar. B mysalyma seretýän. B mysalymda birinji edip biljek zadym öňki derejäň kanunlaryny ulansam, Ýaý açyp, derejeleri köpeldip bilýän. Onda derejeleri köpelden ýagdaýymda A derejesinde altydan bir bolýar, üç bilen ikini köpeldýän, alty, bir bilen bir, bir. Onda şu ýerdäki alty diýýän zadym köküň derejesi, ýagny altynjy derejeden kökde A-nyň derejesinde bir diýmek bolýar. Indiki sanym bärde eýýäm Kök berlen bize muny biz muny dereje şeklinde ýazmaly. Ony üçüň derejesinde köküň derejesi bäş, sanyň derejesi bäş. Bular bir-biri bilen gysgalsa, jogap üç bolýar. Indi şu ýerde biz öň kwadrady haçanda kwadrat köküň aşagynda bir sanyň kwadrady bolanda nädip köküniň daşyna çykýanyny şu ýerde has Düşün, düşnükli bolan bolýar. Ýagny e, şu ýerden köküň aşagynda kwadrat köküň aşagynda men x kwadrat ýazan ýagdaýymda şuna näme diýip düşünip bilýärdim? x derejesinde köküň derejesini aşak ýazamda, sanyň derejesini ýokary ýazamda bular gysgalýan üçin jogap x bolup çykýar. Ýagny kwadrat köküň aşagynda x kwadrat diýenim şoň üçin x-e deň bolýardy. Indi kimi dereje şeklinde ýazjak bolsam, A-nyň derejesinde köküň derejesi 3, sanyň derejesi 2. Indi ýene bir belläp geçmeli zadymyz, haçanda bir san iki köküň aşagynda ýerleşip, kökleriňem derejeleri tapawutly bolan ýagdaýynda we men olary bir köküň aşagynda ýazjak bolsam, onda köküň derejelerini köpeldip, bir köküň aşagyna salyp bilen şu sany. Indi seredýäs, şu ýerde Iki kök bar. Bu kwadrat kök, bu dördünji derejeden kök. Onda bir derejäň aşagyna ýazjak bolsam, bir derejede köküň aşagyna ýazjak bolsam, iki köpeltmek dört diýmeli bolýan. Olar sekiz bolýar. X-iň derejesinde-de sekiz bar. Indi näme etýän? X-iň derejesinde sekiz gatnaşan sekiz bolýany üçin jogap X-iň özi çykýar, bu gysgalyk bir bolýany üçin. Indiki mysalda kwadrat kök bar. Hiç zat ýazylmaýan bolsa kwadrat kök diýipdik. Iki köpeltmek üç. Altynjy derejeden köküň aşagynda bäşiň özi ýerleşýär. Kwadrat kök üçin aýdyp geçen e, ýagdaýlarymyzyň hemmesi e, beýleki kökler üçin hem güýjüni saklaýar. Meselem diýeli, kwadrat kökde köpelt kwadrat kökleriň derejeleri deň bolan ýagdaýynda men eger bir kwadrat köküň aşagynda şu iki sany ýazyp bilýän bolsam, eger bu kub kök bolsa-da şo bir zat bolýar. Meselem, kub köküň aşagynda bäş köpeltmek kub köküň aşagynda sekiz bolan ýagdaýynda men şolary bir sany kub köküň aşagynda ýazyp hasaplap bilen. Ýagny başgaça aýdamyzda, Kwadrat kök üçin düşündiren hemme düzgünlerim beýleki derejedäki kökler üçinem öz güýjüni saklaýar. Şonuň üçin täzeden gaýtalap durjak däl. Indi köklere degişli iň soňky düşündirmek isleýän zadym kökli deňlemeler. Kökli deňlemeler bolanda nädip işlenýär? Bir birnäçe mysala seredeli şu ýerden. Eger Meniň şu ýerdäki kökümden çykan sanym üç boljak bolsa, şunuň içi näme bolmaly? Üçüň kwadrady bolmaly. Üçüň kwadradyny men göni beýdip ýatdan hasaplaman, iki tarapyň kwadradyny almak arkaly hasaplap bilýän. Iki tarapyň kwadradyny alsam, kök bilen kwadrat bir-birini ýok etýär. Ýaňky ýagdaý sebäpli. Onda näme galýar bärde? X goşmak bir galýar. Deňdir. Üçiň kwadradam, dokuz. Onda x diýen zadym dokuzdan bir aýyrýan ýagdaýymyzda, sekiz. Indi mysal B. Mysal B, şu bir ýagdaýy ýerine ýetirýän, iki tarapyň kwadradyny alan ýagdaýymda, Iki tarapyň kwadratyny alýan. Bärdäki kök bilen kwadrat gitýär. X kwadrat goşmak on iki galýar. Deňdir. Indi kwadrat bolanda men nädip açýan skobkany? Eger garşýan bolsaňyz x goşmak alty, köpeltmek x goşmak alty diýip ýazyp, ýeke-ýekeden bir-biriniň içine köpeltip bilersiňiz ýa-da göni öz formulasyna görä. Birinjiniň kwadrady goşmak iki köpeltmek birinji köpeltmek ikinji sanym Goşmak, ikinjiniň kwadrat şeklinde-de açyp bilersiňiz. Onda x kwadratlary bir tarapa toplaýyn, bilinmeýän x-lary. Bu x kwadradam bärik geçirsem, öňi plusly bolany üçin bäri tarapa geçende minus bolup geçýär. Bärde iki köpeltmek alty, on iki. Häzirlikçe ýazaly. On iki deňdir. On iki x goşmak alty altyňam otuz alty bolýar. X kwadratdan x kwadrat aýyrsak nol. Ony şu ýerdäki otuz alty bilen bärik geçiren ýagdaýymda minus on iki minus otuz alty deňdir on iki x bolýar. Minus on iki minus otuz alty iki sanak minus meňzeş alamat. Onda näme etmeli bolýan? Goşup alamatlaryny goýmaly bolýan. Minus Kyrk sekiz. Deňdir on iki x. Indi bärde köpeltmek bar. X tapjak bolsam kyrk sekizi on ikä bölmeli bolýan. Kyrk sekizi on ikä bölsem minusy plýusa bölen ýagdaýymda tapawutly alamat minus. Bölen ýagdaýymda jogap dört çykýar. Indiki mysalyma seretýän. Mysal C seredenimde bu gezek derejäm kub.

Ýüz ýigrimi üç galýar. Onda x deňdir ýüz ýigrimi üçi üçe bölen ýagdaýymyzda deňdir kyrk bir çykýar. Indi iň soňky mysalymyz. Iň soňky mysalda göni şeýle kwadrat alsaňyz gaty çylşyrymly bolup gitýär. Şonuň üçin men ilki şu bölegi deňdiriň o tarapyna geçirmekçi. Geçiren ýagdaýymda dört x goşmak bir Deňdir nol bolany üçin göni goşmak nol hiç zada täsir etmeýäni üçin mysalyň özi geçýär. Indi iki tarapyň kwadradyny alyp bilýän. Iki tarapyň kwadradyny alan ýagdaýymda kökler gitýär. 4x goşmak 1 diýýänim 5x aýyrmak 1-e deň bolup durýar. Onda x-ler bir tarap, sanlar bir tarap diýsek, şu biri bäri galan ýagdaýymda goşmak bolup geçýär, deňdir. Bäş x, dört x položit bolany üçin bäri katrisativ bolup geçýär. Dört, bäş x-den dört x aýyrsam, x galýar, bir goşmak bir, iki. Diýmek, x diýýänim ikä deň. Köpri sanlara degişli düşündirjek temalarym häzirlikçe şulardan ybarat. Indiki sapagymyzda deňlemelere başlarys. Görüşýänçik.